Karoçi, maňa çalt bol diýdiler. Açyk gürrüň, glawny sponsor Ýarty golak barada. Şirnebeleň merkezinde meýdandan girýäňiz, üçünji köçe. Üçünji ýa-da dördünji köçe. Girýäňiz, ana şu taýda Ýarty golak. Gündizler ýanýaş we ýapyk bolansoň aç, neme, çyrany öçürip dururlar. Ýörüň onda, içini görkezeýin. Bol, bol, bol, bol, bol, rezka bol diýdiler, rezka bol diýdiler. Bol. Baýram götüňi alma.

Bäri bir açyka bulanmajyrak. Toý, tomga, doglan gün hemme organizasiýalar ýartygulaga jaň atýaňyz. Google-da barmy? Bar, bar. Nomeri Google-a ýartygulak nohut, ýartygulak diýip ýazýaňyz, şo taýda nomer çykýar, jaň atýaňyz hem rezerwasiýaňyzy etýäňiz. Altynjy gün, orta gün, bäşinji gün, lýuboý bir hem. Şeýle günler-dä bolanok. Şeýle günlerde kliýent pizdec kän bolýar bäriniň. Şu wagt boşlugyna seretmäň prosta. Ýapyk, agşam, gije. Bärsem biziň kiçiräjik studýajygymyz, Baýram götümi alma. Studýajygymyz Açyk gürrüň ikinji bölümi. Maksat Salatow. Instagramda Maksat Salatow diýip tanalýar. Aktýorstwo barada geçen bölümde aşagyna kommentariýajyklara ýazan bolupsyňyz. Aý doly etmänsiňiz. Bu tema girmänsiňiz. Ony etmänsiňiz, muny etmänsiňiz. Şo soraglara jogabyny bu bölümde bermek üçin Bar işinden alyp galyp getirdik şuda. Ikinji bölümimize hoş geldiň. Birinji bölüminde Hoş gördük. wpeçitleniýalaryňy aýdaý bize. Mahalamadyňmy? Kimi?

Aýdyp otur. Ondan pişikli çorba. Pişikli çorba. Eý, o şeydi. Boş boş bir koçuklan bile. Aktör olup bilmedin men de. Adam olmadın men de. Adam ma adam däl ony senden sorasym ýok ýöne aktýor bolup bildiňmi bolup bilmediňmi birinji bölüm paýlaşylanda bir aý boldy bizede bir bir aý bolmasady ýigrimi bäş gün boldyda ýigrimi bäş gün uly zatda bilýäň ýigrimi dört sagat Dogry aslynda. Aktýor bolup bilmediňmi? Malesef. Malesef näme? Gynansak. Gynansak-da. Men perewoçikim. On ýedi ýylda bolup bilmedi-ow bir aýyň içinde. On ýedi ýyllap, aslynda on ýedi ýyllap kaskadýor bolup, aktýor bolup bilmemediginiň sebäbi nämedir öýtýäň? Meza geçen nemede aýdypdym-a men boksýor zat diýip, elim agyr zat. Sen kän serýoz wasprinmat etmediň öýdýän-ä? Ýa ony. Hä?

Öçür Baýram öçür gerek gel. Burak men sen işo nimşe etdim sen. Öçür diýen o. Öy. Işan. Öy işan. Aa. Dura ikinci bölüm çekel ha. Bir syn süýdüm on gaýypdyma ýyzykana. Näme boldy? Eý, bilema, ne? Söýgi bile bişirýäňiz me bu samsany? Eý, sag ol. Söýgi goşupsyňyz onuň üçin o. Bu söýgi onda näçe gynanjaň, begenmär o söýgi goşulany. Ýok, erbet ýatyrdylaýda o. Toba etdim, ýüzüňe başga zat goşulan ýaly. Ýok, ol pizzet düýş gördüm o, ýaňa okuw ýer edersiň o. Näme boldy? Ýok. Baýadyňmy? Dubaýa gitdiňmi? O düýş däldi o. O sen atyp ber näme o? Men atyp berdim. O olaýyn o näme boldy doganowski? Normalmi? Düýş ekenleý doganowski. Açyk gürrüň ikinji bölümine hoş geldiňiz.

Huýer etýäňiz diýip. Ikinji bölümine geçen bölümde soraglaryň hemmesini e, berip ýetişmedim. Bir kommentariýa hasam nem etdi meni. Kino sferasyna giripsiňiz diýdi, ýöne doly, düşnükli hiç zat aýtmansyňyz diýdi, şo tarabyňyzy garamadym diýdi. Ýöne ha-ha, wah-ha diýip geçipsiňiz diýdi üstüne diýdi, ýöne. Hakly. Begenipsiňiz-ä, nim ýöräpsiňiz? diýdi. Geçen gezekkä improwizasiýa däl-ä, indi bir stilinde kino sferasy barada. Tertiplije bolalyň. Tertiplije bolaly, birinjiden, ikinjiden, indi kino sferasy barada belki bilesi gelýän adamlar bardyr. Bilesi gelmeýänler-ä göresi ýok welin ýöne. Umuman, indi meň tanyşlarymyň arasynda-da bar-da, Aktýor bolasy gelýän bar, aktrisa bolasy gelýän bar indi. Samouçka, özi öwrenip bilýän şo zady. Gapdalynda hiç aktýor ýok, aktrisa ýok. Hä, ýöne diýeli höwesi bar diňe. Bolasy gelýär, edesi gelýär. Eý, bolasyň gelýän zat kän meselem. Menem köp zat bolasym gelýär, bolasym gelýär diýip nädip boljagok. Şu wagt sen powar bolup işleýäňmi? Ýok. Sypatyňa powurlara meňzeýär. Powurçylygam etýän. Gowy görýän. Karoçi powur bolasym gelýär diýip samawuçka powur bolup bolanoga ýenede birinden öwrenmeli. Uzyny gepiň gysgasy okamaly, kurslaryny okamaly, hawa. Timbolýe özüň inastranets bolsaň, daşary ýurtly bolsaň. Daşary ýurt raýaty bolup Turkiýada aktýorçylyk etjek bolýan bolsaň. Diňe Turkiýa däl de umuman hemme ýurtlarda. Umuman Turkiýada başlajak bolsaň türkçäňi iň azyndan türk ýaly gürlemelä. Edil özi. Türkçe diksion kurslary bolýa. Aga. Diksiýa kurslary bolýamy türkmençesi. Orsçasy bolýa türkmençesi nä bilemä. Bille hany ýaňy akylly syrap otyrdym. Iýi. Ondan Karoçi diktsiýa diksion kurslaryna gidip Neme diýibem aşagyny çyzaly käbir adamlar diňe türk barada däl umuman sen Ýewropada bolasyň gelýärmi iňlisçäni şonýalak gürläp bilme Rossiýada bolasyň gelýärmi orsçany şonýalak Lýuboý diliň diksion kursy bar da obşem diksiýasyny öwrenmeli proýznosiýasyny gürläp bilmeli diýjek bolýan zady. Olam Men geň görýädim, öwrenip bolýamy diýip, indi bilmänsoň-da birinji sapar dogry gürlemäni öwredilýän bir ýer balygyny öwrendim menem. Ýaňy uzyn boldy ol. Ýe, dogry zat. Onnoň şo taý kursa gideňde her hili nemejikleri bar, upražneniýajyklary bar dogry gürlemek üçin. Tekerleme diýilýär-de türkçe. Bizde näme diýilýär? Gaýt.

Karoçi diksiýa kurslaryna, diksiýon kurslaryna gitmeli, şo upražneniýalary etmeli. Köp köp meselem kitap okamaly, onam sesli okamaly, däli ýaly ýörüp öýde oturyp laý. Nemede gördüm men siziň agzyňda, şeýdip agzynyň içine galam goýup. Galam hawa, galam goýýaňda okaýaň hawa. Meselem kitabam däli ýaly okamaly. Hany po slogam, türkmençesi näme po slogamyň? Setir setir. Sokto ýene bar. Dogrulat-da setirläp okanmaly. Setir diýmek stroka bolýar. A sen näme diýdiň? Po slogam, meselem, söz söz okamaly. Şan. Owa. Bölüp bölüp okamaly. Obşim birinji garşyňa çykýan meseleleriň biri biziň dilimiz bolýar. Buram Hasam öň orsça gürläp öwrenişen bolsaň, meselem, orslar r, r harpyny basyp aýdýar. Ondan öň senem türkçe gürläňde şol endigiň galýar. Bilýorrum zat diýip. Ýa, şu aksent azajyk bizde neme etýär? Hawa, şeýdip şiwaňy azaltýaň, meselem, da minimum. Soň hökmany suratda kursa gidýäň. Gowy kurslara gidýäň. Bu näme gürläp otyraý zat diýip pikir etmäň. Birinji bölümde görmedikler, birinji bölümi görmedikleri aýdyp geçeli. Maksat aga on ýedi ýyllap şu kino sferasynda işläp, kino sferasynda bir ýerlere geljek bolup jyrjaşyp ýören bratogymyz, agamyz tejribelerini aýdyp berýär. Oturyp Kemaýa Buzdagynyň sen ýazjak bolsaňyz ýa-da öňünden aýdyp geçeýin. Samowuçka onda kyn da. Samowuçka kyn nädip boljak? Seret, meselem, sen özüň bir zady edip görmeseň, sen şony edip bilýäniň bileňok. Gysgaja mysal aýdaýyn-da, meselem, dowaçlama, improwizasiýa diýip sapak bar. Sapaga gireňde, seň eliňe bir Mollumyň nastroýeniýasyna görä, şo gün näme programma bolsa. Bir žurnal berýär, žurnaldan bir obýekt saýlaýar. Obje, türkmençesi zat bolýarmy göni? Bir zat, obýekt-de. Bir obýekt saýlaýar, meselem aýdaýyn, öz meselem, öz, öz mysalymda. Maňa bir gaýyk düşdi agaçdan. Onnoň her kime şeýdip berýä on on kişi bolsada on on bäş munt berýä şol saňa beren obýekti barada bir hikaýa aýdyp ber diýýä onnoň oturyp pikirlenýäň şo taýda improwizirować etmeli olam dowaç dowaçlama diýilýän zat möhüm zatda aktýorçylykda sebäbi hiç bir aktýor ssenariýada ýazylyşy ýaly sözme söz Ýat tutup oýnanok. Özünden bir zat goşýa benimsemek üçin, benimsemek näme diýmek türkmençe onam. Rola girmek üçin. Sokduň welin ýöne bolýa şon ýaly şo bolaýsyn. Ondan şo gaýyk barada hikaýa düzdüm meselem uzyn uzyn da näme hikaýa düzenim aýdyp bermäýin gysgajasy. İşte Şu taýda men şo gaýyp boldum. improvizatsiýa diýip 15 minutiň içinde sen şony bolup bilmeli. E, sokdy bul zadam düzen däldir. Zat diýmezler ýaly gysgaça aýdaýyn näme düzen. Ýok, uzatmaly. Aýdaýyn o. Ýok, ýok. E, aýdaýyn o. Indi gysgaça aýdaňda, e, samouçka bolmak birazçyk kynrak. Kynrak, hawa. Hawa. Ýa başarsaňyz okuwyny okaň, başarsaňyz kursuna gidiň. Okamaly, hökmän Hawa. okamaly, kursuna gitmeli. Ýa, tipa, Diksiýa kurslaryna gitmeli. Univers, uniwersiteti zady e, okap bilmeseňiz, düşünýän ýagdaýyňyz bolmasa, bar Hem etmese, kursuna okap bolýar. Diksiýa kursunda ýene bir e, möhüm zat, türkmençesi möhüm dämi? Hmm. Dogry aýdýanmy? Möhüm zat sesiňi we e, demiňi ulanmany Aw, öwretýärler sesiň- gürläňde. Sesiňi seksualnyj etmän, zat etmäni öwretýärler. Ýene sokdy welin ýöne opşin bilýänsiräni bolup salla boldy. Seret soraglarymyzdan ýene biri. Türkmen filmleri barada näme pikir etýäň diýipdir. Ony geçen bölümde aýdyp geçdik. Aýdyp geçdik. Ýene-de gysgaça aýtjak bolsak, türkmen filmlere azajyk goldaw gerek. Meň pikirim ol. Türkmen kinematografiýasyna goldaw gerek. Hemme taraplaýyn. Sebäbi ine şuny ýalak zat diýende men Ýužny Koreýada kino düşürildi iki müň on dokuzynjy ýylda hemme sferadan Oskar aldy diýip bilýän dogrymy hemme sferadanmy ýa bir nemesini aldy? Haýsy kino hä nememi? Paraziti. Paraziti. Paraziti. Koreýski. Paraziti. I ýeşo je etet bil.

padawat edildi. Bütin dünýäde-de gowy görüldi. Gowy görlensoňam Oskar aldy kino. Indi diýjek bolýar, neme pikirler bar-da, indi Tursiýada zatda-da eşitýän, aý diýýän. Geografiýa bagly bir zat däl diýjek bolýan. Däl diýjek bolýan. Tursiýadakylar diýýän, naprimýr, aý diýýär, Golliwudda düşürilýär, olaň diýýär poddežkasy pizzes diýýär. Ýöne muň poddežkasy ýokdy. Ýokdy. Ýa buletde çykdy. Şo Igra w kalmara. Igra w kalmara. Serialy awa ssenaristam şo taýda oýnaýar a. Ssenaristam oýnaýarmy? Hawa, şol neme uniwersitetde okaýar diýip aldap ýören şo ssenarist asyl. Onnoň näçe ýere ýüz tutýarlar welin hiç kim kabul edenok muny. I soň Eý, bulam bir iş kolu-da, hany biznesiň bir türü. Ýöne diýjek bolýan zadym diňe seret, biz ine öz ýurdumyzda şolar ýaly nemeler, talantlar, zatlar çykyp ezse, näme üçin dünýä ýaýramasyn? Ýaýramaly. Düşünýäňmi? Ýaýramaly. Sen ine bir on sanyk türkmen Russiýada bir zat etdi diý, Tursiýada bir zat etdi, näme üçin dünýä ýaýramasyn? O nemelerni diýjek bolýanda şo pikiri döwesim gelýär meň diýjek bolýan zadym. Olaň pikirleri bar, aý bize poddežka berilmeýär, bizde edilmeýär, bizde onýalak zat ýok, bizde naprmer Golliwud poddežka edenak, ol poddežka edenak, bul poddežka, iň bärkisi biziň dilimiz başga diýip başlaýanlar bar bilýän. Ana şolara koreýlaň hem dili başga, bütin dünýä düşünenak, ýöne ony aşakdaky subtitl bilen gördüler. adamlar. Haladylar. Haladylar. Plus a igra w kalmara diýilýän dünýäde neme boldy aga ol? Wiral boldy da. Wiral boldy. Etseň bolýamyka diýýän. Etseň bolýa. Şeýdip şeýdip ana men geçen bölümdede gazaklar diýip geçdim welin gowy görýända. Hum. Menem gördüm seriallaryny şondan soň. Sungatyny, kinosyny. Şolaram tejribe edinip edinip edinip. Men o serialda. Köp ýerde de Oskar aldylar. Aýtýan owan hem şony aýtjakdym. Oskar diýende ödül aldylar. Neme kyrtka mitražny seriallarynda. Awa. Ýewropada neme aldylar. Şu wagt naprimer internetde bütin kino görkezýän portallarda şolaň seriallary dur. Populýarnylaryň arasynda to ýest. Biz näme üçin edemiz a onda? Bizem edeliň. Kömek. Kömek beriň. E kömek diýip, kömek gerek dälmik aýdýan meni? Hawa, ýuwaşjadan çekibermeli. Ýöne bir bir tarabyňdan goldaw bolsa-da, meselem. Goldaw bolsa hasam gowy. Halkara kaskadýorlar assosiasiýasy bar, Nomad Stand diýip gazaklaň. Şolara meselem gaty uly goldawlar berýärler we şo komanda Wedmakdan tut, Garri Pottera çenli gidip oýnadylar-da çekildiler. Postoýanno Golliwudda, Bolliwudda, onnoň arap ýurtlarynda. Diýjek bolýanym, gollag üçinem özüňi görkezmek gerek. Hawa, azajyk bolsa-da özüň bir hereket etmeli bolmaly, ýatan ýeriňde gollag. Şoň üçin diýýän hereket etmeli, hereket edip görkezeli. Herekete bereket diýip, Ýok, bizde ýokmy şon ýaly yksat? Ba. Bizde diýip türkmenler däl indi men öz aramyzda diýýän. Biz özümizem mara türkmenler bolup bir-birimize goldaw bermänem öwrenmeli. Türkmen filmleri barada onda sen diýýäň barlamaly. Döretmeli hawa durmaly döretmeli hemme zat edip görmeli etjek bolmaly. Bolmasada ediber diýýäň. Hawa bir-birimize goldaw bermek barada aýdyp otyrdym ana şol Tankytlaýanlaň diýä ýetmiş prosendi diýä özümiziňkiler diýädä. Onnoň otuz prosentçigi tam başga milletler. Tankyt gowy zat aslynda, seni ösdürýä, hünäriňi gowulaşdyrýa. Hä, tankyt başga bir zat. Ýöne neme? Padelu tankyt etmelä, eý näme? Aw.

tankyt edipdir, olaram göz öňüne tutduk. Şolaram özüň mail açyp ýazsyň gerek. Hawa ýöne siziň hem adresiňiz bar bar size oýun edýän. Onnoň action isläpdirler. Bizem isleýär islärdik action çekmäni. Olam size bagly. Şeýdip aktiwnije bolup, siziň siziň gollugyňyzy biz özümizde duýsak, has gowy zatlar edesimiz gelýär. Şeýlemi? Halypa zat diýip, suw suw suwjuraýar diýilýärmi? Edil özi. Ýöne meň pikirim näme bolar? Meň pikirimde, häzir biz şu zady etsek, 70-80% gollugy bererler. Näme üçin goldaw bererler? E bile biziňkilerem etýär-ow. Edip bilýär-ow ýa-da etjek bolýar-ow. Edip başlapdyrlar. Şoň üçin bar-a hiç haçan birini erbet iş erbet iş çykarsada-da bar-a, şoň şol erbet işe-de zähmet çekenini göz öňünde tutup tankytlamaly. Ýöne ýaňsam Owiçka Aksarow bolanok diýdiň-ä? Hä. Men şoňa görkezjek saňa. Görkezjekmi? Men kellämde grandiozni planlarym bar indi nesip bolsa. Grandiozni. Aa. Samouçka oturyp kitap okap etmek we köp wagt kameraň garşysynda geçirmek meselem sen praktikada aslynda aktyorçylygy uje praktikowat etýäň özüň ýöne aslyny bilmän köp zady öwrenýäň Sen şoň teoretiçeski taraplarynam öwrenseň, hä, şu duýgy şu taýdan kontrol edilýämiş, hä, şul muňa baglanýamyş. O zatlarynam okuwynda öwrenýäň ýa-da ýolda halypalaryňdan öwrenýäň, normalny. Şular ýalak zat bar-da indi, soňky bir ýyl bäri men höwesizlik gelýän şu zatlara. Indi şo soňky bir ýyl bäri men bir kino açsam ýa bir serial açsam, oturyp, iller ýaly keýp edip görgilem hakda şu serialda. Blät diýen kamera nirden gelipdir? Bu aktýor hmm. näme edip bolýar? Ozat mende de bar. Ozat. Bu aktýor näme bize gorkutjak bolýar? Diýen blät. Bu aglap otyr bärde. 2 minutdan gülüp otyr. Nädip etýär? Näli duýgulara giri? Şu zatlary pikirlenip, Kinodan keýp alamok diýýär. Alyp bilemok. Menem alamok däl-de, alyp bilemok. Menem şon ýaly bolýadym başda, köp bolýadym. Gidip gelýän, göz öňüme getirýän-de daş-töweregini ylgap ýören adamlary, indi kadryň daşynda-da, backstage-iň Ekranyň arkasy bolýamy? Kameraň gapdalymy? Kameraň arkasy bolýamy? Kameraň arkasynda nämeler bolýan gözegime gelýär. O taýda da maňa ýönetmen oturandyr, hä, bärde dem çyraçy götüni aşap durandyr. Her hiljek zat. Mikrofon tutýarlar.

Kumyryň diýdim we üç dört sanyny saýladym aýtdym-a men oňa. Şolaň içinden saýlaňdyr biri. Keanu Reeves. Arzuwyň näme? Indi nirä ýeseňde boldy indi mundan ýokarsy ýok. Hwatit uje zat diýer ýaly. Boldy dara men gelip biljek ýerime geldim diýip biljek sostoýanýa. Maddy tarapdan däl. Aktýorskiý neme tarapdan. Duşewny tarapdan. Duşewny tarapdan. Maddy tarapam bolar, danym ýöne indi maddy tarapdan diýjek bolsaň kän zat barda. Duşewny tarapdan indi men ýetjek derejäme ýetdim. Mundan soňuny uje men Kaýf bilen etjek diýeýin. Ýokary hilli, dünýä standartlarynda. Dünýä standartynda, o bir ýurda bagly däl. Şo dünýä standartynda men aýdyp başladym eýýäm wapşe-de. Ýokary hilli, dünýä standartynda kinolary prodýusirowat etmek Özüm çekmek. Hawa, özüm öndürmek, hawa, kino öndürmek. Meselem, bir topar hikaýalarym bar. Hikaýalarym bar. Taryhymyz bar. Gowy-gowy kinolar çekmek isleýän. Şu wagt sferada da obşi lýuboý ýurtda her kim selebriti aktýorlar bilen iş etjek bolýa. Ötüp baýar. Tananan hawa. Aý olaram her kim tijari tarapdan düşünýä da pikir edýä. Dogry maddy tarapdan. Tijari maddy tarapdan seredýäler hawa. Senem şu wagt Magazine baraňda-da tananan zat alýaň-da, iki şokolady arasynda saýlaýaň. Olar hem şeýdip saýlaýar. Ýöne Nownamlara-da pursat bermek, ol oňa-da meselem, häzir biz bir zat çekjek diýip niýetlensek, çekip başlasak, şol nownamlara Aktýorçylyga göwün berenlere bolup biler, şeýlemi? Ukyplyja. Hawa, näme üçin bolmasyn? Hawa, aramyza, komandamyza goşup, rol berip, belli bir. Men şu wagt diýjek bolýan zadym, men bir no-name. Hem türkmen kinosferasynda, hem tureskiý kinosferada. Türkmenlerde bolýa azajyk tanaýanlar bar, azajyk. Ýöne türkde wapşe tanaýan ýokda meni. Düşünýäňmi? Häzir men türkde bir zat etsem, hemmesini no-neýmler bilen etmeli bolýan-da bilýäňmi? No-neýmlara ýol bermeli, ýöne her kim maddy tarapyndan pikir edensoň. Bärde-aý kyn ýöne. Kynrak ýöne bolup bilýär. Esasy Turkiýada kyn. Kyn. Bolsa-da bir zat etmekki. Rakyp kän nä sebäbli? Neme-de däl-ä, nägelik diýiň. Naprimer şu wagt meň ýutubda bir million podpisçigim bar bolsa, ýaňky aýapyma-da girip bilýän men, timsiňe-de girip bilýän. Aňsat däl onuň ýaly. Girip bolýar, girenler bar-da. Koneçna bu iki ädim öňde bolarsyň, üç ädim öňde bolarsyň ýöne daže best model ýaryşlarda öň şuny ýaly tabu bardy-da. kalyplaşmyş bir pikir bardy. Sen best modelden çykan bolsaň, wsýo, ýoluň açyk boldy, sen aktýor. Indi her kim göz ýetirdi, näçe sany best model bar, ana, kino sferasyna girip bilmeýän. Zähmet etmeli-dä. Zähmet etmeli ol. Etmeli-dä, meň-ä, meň-ä pikirim bar. Hemme zadam pul däl-dä. Pikirimem bar, arzuwymam bar. Hawa, meňem pikirlenmem, arzuwlanmam az-owlak bilýäň. Golliwud kinolarynda-da ýer aldyň. My? Ýer aldyň diýip bilýäs biz-ä. Şo barada, o taýdaky opyt barada gysgaça aýdyp berseň. Gysgajyk, gysgajyk rollar bolany üçin. Meň üçin o taýda. Hawa, meň üçin o taýda meselem rolum uly ýa-da kiçi ikän möhüm däldi-dä. Meň üçin tejribe möhümdi. Haýsy kinolarda? Nähili çekýärler, nädip çekýärler. Liam Nisonyň kinosy bar, Založnitsa. Ikinji çästi Tursiýada çekildi. Ondan Angel Çarliniň soň Çastiwa Tursiýada çekildi. Şol iki proýektde hawa ýer aldyk. Olar hem üýtgeşikdirler. Üýtgeşik, üýtgeşik. Hemme zat sagatlaýyn, hemme zat programma boýunça. Gürleşler hem üýtgeşik. Gürleşler hem, saňa bolan hormatlar hem üýtgeýär. Gaty öňde olar. Indi türkmenleňňem köp türkmenleňňem bilýän serialy Tursiýada da birinji ikinji sezonlary gowdy ýöne meň pikirimçe soňky sezonlaryny buladylar. Çukur serialy barada Çukurdaky artistler aktrisalar barada gysgaça. Çukur suri si serial. Çukur hawa Indi fenomen boldy da Türkmenistanda kän görülýär. Altmyş bäş, altmyş alty ýurda satylan serial barada gürrüň edýäs-dä. Olam gaty uly bir başary, üstünlik. Eksport eden ýaly bolýaň-da, satýaň. Onnoň Aý ýapymyň hekaýasy, proizwodstwosy. Aktýorlaram. Köp işledim men Çukurda. Sebäbi o taýdaky action direktory, aksion ýönetmeni, türkmençesini aýdan erkek bolsa. Action režissýory. Action režissýory, ýakyn dostum. Köp işledik. Özüm hem bir bölümjiginde oýnadym. Bilýän gördim. Ondan köp aktýorlar bilen edil nirde ýaşaýanymyzy adymy bilmeselerem adymy bilýäler-de. Buram türkmen bolansoň Maksat diýen welin Maksadyn ne zat diýip bir Prikolçyk tigirlän bolýarlar özleri. Çüýrük prikol tigirleýärler. Maksadyň ne prikoly men Tursiýa gelip ýigrimi ýylda näçe sapar eşidenimden habar ýok. Ýigrimi ýyl däl-de on sekiz. Adamçylyklary zatlary nähili? Gowy. Tä tursada selebriti diýip hasaplanýar. Ulumsylar bar, kiç normalnyjylar bar, ýöne Çukuryň obşi komandasy gowudy. Hem çekýän komanda gowudy, hem režissýor gowudy, hem aktýorlary gowudy. Düşürýänler hawa. Meselem, Aras Bulut bar i nemli baş rollark oýnaýan ýamaç. Şoň bilen meň bir bölümim bardy. Bütin gün horeografiýa taýýarladyk. Şo Urşak sahnamyzy taýýarladyk. Men o taýda katyl, ubiýtsa, ýaly rolum bardy. Ony tutýan i öldürjek bolýan, çekeleşikli gidýär uruş. Şo uruşy taýýarlamak üçin biz şo Aras bilen aý durman bäş-alty sagat diňe dizaýnyny etdik-de. Biz birinji dizaýnyny taýýarlaýas, soň oňa öwretýäs. Şoň bilen prowa etdik, repetisiýa etdik. Bir saparam ne ýadadym diýdi, ne uflady, ne puflady. Kän oýunjy gördük-dä aktýor türk. Ulumsyraklary, meselem, ýo, men bilýän, çözýän diýýä-de i sahna geçýä-de improwizirować edip otyr, meselem, seň oňa öwretmedik zatlaň urup ýatyr seni. Senem onnoň şoňa görä otygryş edip situasiýany çözjek bolýaň-da, a ol distwitilno serýozno atnositsa öz professiýasyna. Bilemä, öwret. Öwret diýä hawa. Sen bul işi bilýäň, sen maňa öwret kafasynda-da. Indiki soragymyz. Näme üçin diňe erbet rollarda oýnaýaň? Özüň isleýäňmi ýa situasiýa şonýaly gabat geldimi? Ýa ýapyşdymy eýýäm? Bälek gören. Töweregimdäkileriň iň köp soraýan nemesi-de, Instagramda-da iň köp gelýän sorag, meselem, bir serial çykýar, i ýazyp urýarlar tam. Sen gördüm, gördüm, ony etdiň, muny etdiň. I hökmany suratda dowamynda-da, eý, näme üçin sen postoýan erbet rol oýnaýaň-aý diýýärler. Indi biziň Esasy, hany, aktiwnyý işlän ýyllarymda men kaskadýor, stuntman, action, da departamentinde işlänim üçin, nirde gerek action, meselem, bütin kinolaň hikaýasy näme, erbet adamlar, gowy adamlar, gowy adamlar erbet adamlary urýa, ýeňýä, ýa-da bular bulary urýa, bir zat etýä. Onnoň Şoň üçin obyçny gowy adamlar aktýorlar boldugy üçin biz kaskadýorlar erbet adam bolýasda. Meselem bir ekşn sahne görýäň, uruşýarlar. Şu taýda kaskadýor ulanman masowka getirip goýsalar bet belli bolýar. Masowkadan-da ine agentstwodan zatdan Kaskadýor gymmat udawolstwiýe bir kino çagyryp düşürmek üçin. Gymmat diýmek indi ýüz lira bermek bar, birine müň ýarym lira bermek bar-da. Şolary ýüz lira çagyryp, kaskadýoryň etmeli zadyny şolara etdirenlerine gaty gülkünç bolýar sahna. Oturanok sebäbi, ynandyryjy bolanok. Ýöne kaskadýor goýsaň, uje sahna üýtgeýär. Şoň üçin erbet rollara, uruşly ýerlerine, prodakşnlar kaskadýor goýmana neme edýärlerde üns berýärler. Şoň üçinem erbet rollar bolýar postaýan. Käwagt Aktýor bolmak aňsat zat däl. Indi şonça zähmet çekdiň, on ýedi ýyl az zat däldi. Meň ýaşym ýigrimi alty, bilýäňmi? Indi 2006-da Meň tejribäm senden on ýaş kiçi däl. Ana, men 2006-da gar oýnap bören patsanjykmy şun ýalçyk, malyşdym bilýäňmi. Indi az zat däl diýjek bolýanym. Şonça eden zähmediň şu wagtky durmuşyňa degdimi? Degdi. Men indi şu zatlar üçin etdim diýip bilýän. Hawa. edinen tejribemi? Edinen tejribe neme tarapdan hem tejribe tarapdan hem maddy tarapdan hem zat tarapdan hemme zatdan soraýanda indi käbir adam bolýar mende naprimer özüm oturyp diýýän eý diýýän şunça pulum bolsa diýýän ýokla diýýän durmaryn pul üçin pul bolsa eden bolsam men etmeli däldim bu işi näme üçin biziňki pul däl-de ýany pulam gerek ýaşajak bolsa, geçinmeli, iýmeli, içmeli. Şular ýalak bir zat däne, nälik diýen. Gowarýaň şul işi. Indi diýen bolýalar-a, aýdýa, pul üçin etmeli däl, oň üçin etmeli. Bolýa düşünýän, ýöne gowarýaň sen şul işi. Bir ýyl et, iki ýyl et, üç ýyl et, dört ýyl et, ýöne aňyň aşykdan. Ýok, aşykdan aňyň porsap dur-da bilýäňmi? Ondan bäşinji ýylda uje nihuýa bilen maňa gazandyran aga diýip başga ýerlere öwrülmeli bolýar. Aý meň isleýän zadym çalt bolýan zat däldigini özüm düşünýän-ä düşünýäňmi? Men özüm kino çekesim gelýär. Ýagny kiçi zat däldigini bilýän. On ýedi ýylda edinen tejribämem Indi diňe meselem kino çekmek üçin sen hemme zady öwrenmeli. Bir tarapdan he. Bir tarapdan hem kino çekmek üçin pul tapmaly. Men iň kyn tarapyny geçdim. Indi iň aňsat tarapy galdy hawa. Pul tapmaly diýsem e, sponsor ýa-da investor däl. Men bäş müň, gruby aýtýan-da, bäş müň liralyk bir zat çekip başlar, soň, soňam bäş ýüz million liralyga çenli çekerin. Şoň üçin on ýedi ýyl geçdi, degip, garnymy men diňe kino üçin ýaşap, kino üçin. ylgap, horlanyp ýa-da diňe şoň puluna ýaşan bolsam, ol oň beýdip ýaşap bolmaýar, degmeýär, edip bolmaýar. Ýagny men şony hünär, men şol işi hünär edinjek, diňe şo, şondan gazanyp ýaşajak diýseň edip bolmaýar. Edip bolaram, ýöne esasy arzuwyňa, esasy maksadyňa ýetmeýäň. Indi meň diýjek bolýanym ýaňkyda bolýa men gowy görýän şu aktýorstwany, aktrisa neme režissýorlygy diýeli naprme şu umuman sungat nemesini diýende men garnym doýurmajak bolsa nirä çenli etmeli. Indi meň diýen zadym şu 17 ýyllap sen etdiň şul işi şol iş seň garnyň doýurdymy dowam edip otyrsyň ýa-da men bul işi hobbi hökmünde etýän men garnym başga zatlar doýurýa. Meň garnymy doýurýan zat başga, ýöne hobby hökmünde-de däl. Meň esasy maksadymam, arzuwymam şol sektor bolany üçin, sen hobby diý, men esasy hünärim diýeýin. Garnymy başga ýerden doýursamam, esasy aksendym, ünsüm bu tarapda-da, kino sferasynda. Indi soňky on ýyl bäri hasam beter. Näni kelläňde bir pikir bar bolsa, adamlar bilen paýlaşmak üçin bir platformalar, zatlar bar. YouTube bolup biler, Instagram bolup biler. Başga-da sferalar kän, näme, naprimer, sen ana ýaňky şo koreýski igra w kalmary diýýäň-ä. Satyp bilmedi, satyp bilmedi, satyp bilmedi. Iň soňunda ýene-de geldi interneti satyn aldy. Netflix satyn aldy. Bilýäňmi? Netflix-de edibildi-de, beribildi işini. Indi diýjek bolýan zadym, şonça kösenip börmän, iki müň, diýeli, on dördünji, on bäşinji ýylda näme üçin girmediň şu sferalara? Hekaýam bar diýýäň, taýyn diýýäň. O wagtlar ýa neme ýokdumy? Arkaňdan itip biljek adamlar. Şu wagt itip biljek diýmäýin, e, neme tarapdan da, maddi tarapdan dälde, sen moralny tarapdan dawaý edeli, etmeli, zat etmeli diýýän adamlar ýokdumy ýa-da höwesiň ýokdumy? Ýa-da bileň akdyň bu zatlaryň bardygyny? O wagtlar maňa şu wagt meselem tanaýan dost-ýarlam ýokdy-da. Hmm. Şu wagt ynanyp şolar bilen ýola çykyp biljek dos ýarlam diýmek giç edinýäňdä şu wagt men bir iş etjek diýsem komanda gurmak aňsat meselem hawa hemme sferadan barda sesçisinäm kameraçysynam dronçysynam ýarýanynam boýaýanynam hemmesini tapyp bolýa Şoň wagty diýäýmeseň, onnoňam Ýöne meniň pikirimçe şu wagt iň gowy wagtmyka diýende. Ýo, şu wagt bir zatlar gorkutmaly. Şoň üçin şu wagt biz oturyp pikir edip, gürleşip, pikir alyş-berişi etýäs düşünýäňmi? Gijräk galamzok. Men özüme diýýän gijräk galdy. Näme üçin diýýän, ýigrimi ýaşyňda başlawadyň şul işe. Iki müň nemede dördünji ýylda dostam zatlama bilesi ýokdy ýöne indi teatrdan ýaryş gurnaldy karoçe ondan bizem bir bankyň adyndan teatra gatnaşdyk menem patsan dördünji klas ýok ýa üçünji klasdym ýa ikinji klasdym şolar ýalak bir zatdy ondan gatnaşdyk welin karoçe bankyň eýesi gelip eýesi diýmän başlygy gelip tipa Tema nemeräk temady? Drama tema. Siz häzir diýdi, hemme banklar, hemme edaralar drama oýnar diýdi. Siz diýdi, tersine edip, komediýa oýnaň diýdi. Diýdi, maňa ynanyň diýdi, siz diýdi, şo taýda diýdi, birinji ýer bolýaňyz diýdi. Birinji ýer bolmadyk ýagdaýyňyzda-da, birinji ýeriň alýan podarkasynyň hemmesini men size berjek diýdim. Bizem paçjana çaga. Diýşi ýaly komediýa oýnadyk. Birinji ýerem bolduk. Indi diýýän şo wagt Glawny komediýada glawny rollakam mendimdä. Meň ejemem bardy görmäne, kakamam bardy. Sahnada gördüler meni. Men çykdym, oýnadym. Indi meň saýamda birinji ýer bolduk diýeýinler-ä. Sebäbi gapdalymdakylar drama oýnadylar, men komediýany gowy oýnadym, bütin zal güldi. Şo wagt diýende, näme üçin teatralka bermediňiz meni? Men-ä bolýa kiçi. Beren bolsaňyz diýenden şu wagt belki başga ýerlerde bolup bilerin. Ýa Russiýada başga teatralka okardym. Belki Tursiýada bir teatralka okardym. Kiçilikden öz höwesim bar eken, ýöne men patsan bolamsoň ýa-da tupoý bolamsoň ol höwesim bilemok. Özüm bilýän. Ýok, o zatlara kiçilikden indi sadiklerden okuwlardan bir teşwik edilmelidä düşünýän kiçiligiňden höwesiň bolmasy üçin sen kiçikäňem okaýan ýeriňde teatralnyý postanowkalar bilen iç içe bolmaly postoýanno men aktýor boljak diýer ýaly bir höwes döremelä durup duran ýeriňde kino görüp men aktýor görjek diýip bolanokda şondan gelýär şoň üçin hiç haçan giç däl meň pikirimçe Hemme zat haýyrlysy bilen bolsun. Soňky bir ýyl bäri, bilemok, men-ä kelläme goýdum. Ýakynda üýtgeşik bir zat bilen çykmakçy. Mykak diýýän. Edibermeli, edibermeli, barlabermeli. Biz-ä kim etse-de, şu görýänleň arasynda-da goldaw gerek bolsa, men kino çekjek, maňa goldaw beriň, işan, maksat, geliň, oýnaň meň kinomda diýseler. Pažalysta barýan men. Ylgap. Men-ä oba ýa diýşýä ylgap barýas. Etjek bolýas. Men-ä ylgap barany bu takside barar ýöne. Ýa menem ýoly alyp geçerin. Ýagny, neme-de bar-da bizde. Aktýorçylykdanam bir hünär bormy? Panýatsyz bar bilýän. Hiç şota girmejek bolup her hili obhadit etdim we ýene sokdum-da hawa. Gynansak-da biziň ene-atalarymyz. Hawa. Olara-da düşünip bolýar, olara-da düşünýän. Sebäbi geljek görenoklar-da şol hünärde. Şonuň üçin käbir ýerde ene-atalaryňyzy diňlemäň, zat diýsin özi. Ýo enatalaryňyzy diňläň oň. A indi kim enata bolsa çagaň doktor bolsun isleýäň. Inžener bolsun. Inžener bolsun isleýäň hawa astronawt bolsun, ýurist bolsun hawa. Onnoň ekonomist bolsun. Indi ekonomist bolsun diýene bir döwür gaty köpdi. Pasport stolda işlesin. Aeroportda işlesin. Her kim lötçik bolsun meselem gowy ýerde işlesin işlesin isleýä çagasy. Şoň üçin aktýorçylyk diýen welin göz öňlerine neme gelýändir-dä o gözeglerine. Kim gelýändir? Göz öňünlerine, göz öňlerine. Bilemä, kloun ýalak görýäler. Sen ýa klounmy? Näme üçin meselem aktýor Şakrukhanam biriniň çagasy-a? Owo. Ýa ýaňy aýtdyň Aras bul indemlem biriniň çagasy. Olam biriniň çagasy. Merlin Branda da biriniň çagasy. Mawo. Ýöne nälik boldy? Al Paçino da meselem Al Paçinoň ejesi kakasy otyrka kaka men aktýor bolaýyn diýende bar nahuý bläd Stomatologiýany oka diýmändir. Diýen bolsa biz şu wagt Krýostny otec çeýle kinony görmezdik şeýle. Belki başga bir aktýor legenda bolar. Näme ol? Süýndüribem aýdardy kakasy. Näme ol? Oglanyň sikeýin. Al Paçino. Guýa edýäň. Guýa edetdiň. Okuwyň bilen bol bilen. Bir konkursçyk gurnamalymy, zat etmelimi? Oba. Karoçi. Näme edip bolýar? Pikir sokdy. Ýene bir bölüme çagyrýaňyzmy meni? Ýok, tuwaýym ap bollugy bor. Dakasa seňle edibereli. Diňe meň bilen ediň seni. Ýa-da şu açyk gürrüň polny ýapaly. Maksat diýip dakyň. Seň bilen ýo seň bilen polny. Maksat bilen gürrüň. Indi açyk gürrüň bölümleri gelen aga deli. Iki bölümlik. Ow. Daş. Diňe seň bilen şekilli. Diňe men. Bolmasa seni widuşi edip goýaly alyp baryjy. Alyp baryjy. Ýa ikiň alyp baryjy bolňar. Alyp gidiji. Myhman çagyraly. Bolup biler. Ana bu. Barmysyň? Barmysyň ýokmysyň? Hawa, prodýuserden normalny teklip geldi. Ola bilir. Kino baryjy bolsaň, bir sany myhman çagyrýarsyň. A, gelen myhmanyň waý janyna diýýär-ä türkler. Waý janyna. Onda bu gün açyk gürrüň gepleşigimiziň ikinji bölüminiň soňuna geldik. Sagadam Dört böl bäşiň ýary. Men dokuzda aeroporta gitmeli boldum. Ýok, tüwä. Ne aeroport, ne? Dokuzda aeroportda bolmaly eýýäm. Niýe ýöne gidip barýaň? Ýok, birini garşylamaly-da. Ýok, tüwä. Aeroporda. Geçdi bolsun. Hawa. Menä ýatar. Aeroportyň açary mende-le, açar al. Açyk gaýtmaly. Bolanda, wideo goýlandan soň birinji gelen men açyk gürrüňden geldim diýene bir işlekli soňky geljek dört adama-da adam başyna bäş somsadan. Ýöne biz açyk gürrüňden geldik diýip ýedi bolup gelmäň, ynsaply boluň birazjyk. Ýög bäş somsa üçin men adam öldürerdim. Ylgaşyp oturmazlar laýda. Bolana hoş sag boluň. Kanaly podpisatsa edip laýk basyp komentariýalarda meni öwmegi ýatdan çykarmaň.